Ah, ber walego.
ber Rwot Lubanga ma twero ducu. Ohoye i caa ma in iminiwa cam me cwiny me nino matin, ai Rwot, ni omyero wan wacam. Lubanga bin ci ilok kweda ai Rwot, kit ma yam in ibedo ka lok ki laticci lanebi Jeremia. Acung me kwango dwoni onyo lok meri ai Rwot, bot joni en, kacel ki jo ma gin gitye ka winyone pi wi lobo kulu. Rwot apwoyi, alega man ki gen macek i nying Yecu Kricito Rwotwa, Amen. Ber ki pwod Rwotwa Yecu.

Omiyo abikwano lok ma neno Lubanga oloko ki Jeremia. I will also uh, bring you forth the word of God that spoke to Jeremiah. Ah, lok eni Jeremia ocoyo waraga bot Lujudaya ma gin onongo gitye i opii. Jeremiah wrote this message to the Jews who are in exile. Gin ma Lubanga owaco ni myero en oco bot jone, What God told him to write to these people, kun Lubanga poyo wigi. where he was trying to remind them

And he said, For I know the thoughts that I, have, I think about you, Ma Rwot ma owaco, said the Lord, Yub me ber bedo, thoughts of peace ento pe yub me gin marac, and not of evil, pi kelo botwu kare me anyim ma wutye ki gen pire-ni. and to give you an expected end.
Ber gipwod rwot wa Yecu.
Lubanga keken en lawan ma tye ka bedo i wi lobo eni, pe tye ngatti mo ma tye ki yub mo pire kene. As we live on earth we need to be well assured that there is no one who has a good expectation for himself alone. Lubanga keken aye tye ka yub pi wan dano ma otye i wi lobo. It is God alone who has a good future for us, a good plan for us. Yub me ber bedo. A plan of peace. Pe yub mo pi gin mukene marac. Not for anything evil.

wek pe wangak woko ki iye. Lok me kwena ma yam lumalaika gukelo onongo omoko matek. Ka ngat mo okalo i wi cik mo nyo okwero winyo, gimiye can iye ma oporo bal ma en obalo. Wan kono dok wibwot nining ka pe waketo cwinywa i larre man ma pire dit tutwal-li? Larre man Rwot aye mukwongo tuco pire. Ka dong jo ma yam guwinyo ki bote gumoko botwa lokke, Lubanga bene omedo cadenne kun tiyo lanyut mogo i tango ki tic madito mapatpat, dok kun opoko mot mogo me cwiny maleng pi mitte kene.

Rwot Yecu Kricito ocwalo Yecu Kricito ma obino i wi lobo
wek okel wa dong lok me larre. Meno aye lok me ber bedo ma Yecu ma Lubanga oyubo piwa. Ci omiyo Paulo ocoyo pire,
pien Paulo obedo lakwena ma Lubanga ooro, ma obedo ka tito lok kom larre.
ci omiyo owaco ka laro ma pire dit tutwal-li,
pien Paulo oneno
pe tye kit gin mo ma pire dit nyo ma kato lok me larre ki i wi lobo kany. Lar aye tye jami ma tye namba acel
ma kato jami weng ma i wi lobo-ni eni.
Lonyo me lobo-ni tum mo?
Jami mukengo keken ki i wi lobo-ni tum mo?
Ento larre pe tum,
larre bene pe gik,
larre bene pe to, ento dano to.
Ci omiyo Paulo owaco kuman ni,
Pi meno, wan omyero waketu cwinywa tutwal i gin ma yam wawinyo Wek pe wangak woko ki iye. Paulo bene ka waco ki jo Ibru nia, ni omyero guket cwinygi matek tutwal i lok me larre,
gin ma yam gin dong guwinyo,
wek pe dong gin gungak woko ki iye. Ci awaco lok me kwena ma yam wawinyo, yam lumalaika gukelo onongo moko matek. Ka pe ngat mo okalo i wi cik mo onyo okwero winyo, kimiye can iye ma oporo bal ma en otimo. For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just competence of reward. Mukwongo, lok me larre, larre pe obedo gin me lobo. Salvation is not of the world. Omiyo Paulo waco pire tek. That is why Paul said it is so important. Dok bene pire dit.
It is such a great thing. Pien gin ma a wa ki i polo. Because it came from heaven. Larre pe obedo jami me lobo. Salvation did not come from here on earth. Omiyo pire tek.

Jo mapol gitye ka ngak ki weko lok me larre.
Ento pe gingeyo ni larre aye obedo gin ma pire tek.
Jami me lobo-ni weng kadi dege kadi mito karone romo gik koko. Ento larre pe gik.
Omiyo, wacce myero waket iye cwinywa matek. Omiyo wan egwan kono dok wabibol nining ka pe waketo cwinywa i larre man ma pire dit tutwal-li? How shall we escape if we neglect so great salvation?
Larre man Rwot aye mukwongo tuco pire, ka dong jo ma yam guwinyo bote gumoko bot ma lokke. Which at first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard him. Rwot ma en aye Rwot wa Yecu Kricito. Our Lord is the Lord Jesus. En aye ma okelo larre ni ya ki i He's polo, the one who brought us salvation from obiro heaven. bedo ka tito lok me larre.
He spoke salvation, Ci omiyo jo ma gin guwinyo lok me larre, and people who heard Him, macalo lakwena pe Paulo pe terogi, just like uh, Apostle Peter, Paulogi, Paul, gin gubedo ka kwango lokke dong bot dano. they were the people who uh, brought forth the message after Gubedo ka, Jesus. gubedo ka rweno lok me larre, They preached the gospel. ci owaco ni, Wan dong myero waket iye wunu cwinywa tutwal. And that is why he said we should hear it and take, take it important. Ci ni wan kono wabibwot nining ka pe waketo cwinywa i larre man ma pire How dit shall we tutwal-li? escape if we don't put our minds and our hearts in this great salvation? Pien ngat acel acel gibingolo ko, gibimine pwod ma lubo bal ma en otimo. Everyone will receive a punishment according to your sins. Pien gin mo kit Rwot Yecu ki i polo
obino ka laro dano ki i bal,
obino ka tito ni dano myero gularre. Dano myero oye ngut me tenyo bal,
dano olok odug bot Lubanga.
Omiyo jo mapol kum kare man
pe gitye ka niang tyen lok me larre matut.
A Secret, The Great Message of Salvation. Ni larre mono obedo ngo? That What is Salvation?
Dok larre bene mito ngo? And What does Salvation require of us? Jo mapol gijenge ni larre obedo cango two. Others uh, are based on miracles and healing. Jo mukene gijenge lok kom larre ni larre obedo ryemo cen. Some of them believe that salvation is casting out demons. Ento larre me ada obedo ngut me weko bal. But true salvation is repentance of sin. Omiyo Yecu Kricito bene ocako tito lok i kom ngut. That is why Jesus began to speak about repentance. Ni dano myero gunguti That guwek bal. people should repent and leave their sins. Mene gin ma pire tek. That is a very important thing. Mene bene lar en eno. That is the true salvation.
Ento pe obedo lok me ryemo It cen. is not about casting Pe demons. lok me cango two. It's not about healing the Onyo sick. pe lok me timo gin mo mukene It's not mapat. about anything else.
Ento pire tek ni dano myero guye ngut. It is important that people must repent. Meno ilarre eno. Meno ilarre ma pire dit tutwal-li.
Meno ilok me ber bedo ma Lubanga owaco ki Jeremia
ni, Atye ki yub me ber bedo piwu,
ka kare oromo, abicokowu kacel. Meno gin ma Lubanga oloko,
ci omiyo larre obedo gin ma pire tek.
Waketo cwinywa tutwal i lok me larre,
ci wabinongo gum me kwonga pi cob.
Pe tye gin mo ma dok timi wel makato lok me larre. Dok bene larre obedo gin mung mo ma pire dit ma Lubanga oumo ki bot luryeko.
Omiyo i kare ma Yecu Kricito obino i lobo,
Owacci, Apwoyi, Wora, pien ikano lok man ki bot luryeko me lobo-ni,
ikanogi woko ki bot lulonyo, ento dok inyutogi bot lucan.
Omiyo lucan ka gumako lok me larre,
jo-ni gwoko larre maber adada.
ma loyo lulonyo, ci waketu cwinywa i lok me larre.
Larre obedo ngut me weko bal,
ento pe gin mo mukene mapat.
Apwoyo Lubanga mitiwu gup.
Rwot, mito adwok pwoc madit boti pi dwon macek ma imina. Akwango ki lwakki ma koni gin guwinyo. Deyo bed boti, ai Rwot, alega man macek ki gen.